देखी धो छियै एहि बेटीके एकरा हम कतऽ कतऽ नहि खोजलियै आ ई एहि जाइब के खाना खाइ है ये ई कोन नाटक लगा के रखना छै तू बाप जिंदगी में खाना नहीं खाना छी हाँ ला शर्म सब धो के पी गया छी निर्लजिया घे काकी तू एना केला बोली छी एक तो तू खाए ना देली आ खाए छी तो ओतऽ केला तू बोली छी अरे तू जे एहन बात बजै छी तू कते दिन हमरा पुतवा के खिया के रखबी से बात कह त ओते तोरा दया माया न लागे छ त अपने घर में राख न ले जब न रखे के मन चल हुआ तो बेटा केला बियाह क के लल हुआ आ केला ओते उछन कर रहल छी तू ओकरा साला रे कनका अपन जवान में लगाम दैले त जी पकड़ के बीते तलाइस लेबो तू कते हमरा पुतवा के सनकावे छ मन बढ़ावे छ आय मम्मी भाईजी के नहीं कुछ कहियो ना हम ही खाए ला मांग लिए गो हो गए भाईजी वाली ससुर भैसुर के देखैन को लाज शरम छौ ने निर्लज्जा की जान गेले कोन खानदान से उठ के एले निर्लज्जा मनहूस कहीं का ई ई कथि है गे चल हमरा चल ओ ग्राम में सिया तो दलियो ना तो फेर कइले पिट्ठी पर बात चमड़ी सब ना नोच के बाय हो चल अभी तो लाज नहीं है ओ चल ना तेरा भैसुर का गाड़ी में ढप ढप खाए ऐसे ना जाए आ तोरा ना शरम है रे हैं

कोन सपना देखली हम हमरा बुझाइया हमर फ्रूटी कहीं खतरा में न हबो घरे फ्रूटिया के कथू हो जाते तो कथी करबी ढोआ कमा के हम बाबा हमरा घरे जाए पड़ते जाए छी सरदार के कह के हमको छुट्टी दे दीजिए घर जाना है हमको की करू नहीं करू कुछ समझे में नहीं अभी फिर हम घूम के घरे जेबे तऽ बढ़िया बात ने है आ एकरा लग जाइ छियै तऽ ई तऽ झाड़ूए लऽ के मारी हे कुछ हमरा समझे में नहीं अभी अब आ घरे जे हम घूम के जेबे तऽ माय फेन हमरा बात कहत हेतै दस रुपये तऽ कनि राखू तऽ ई तऽ मेहमान है पहिले कथी करे है मेहमान अइले छी अहाँ बैठल आ घरे केला नहि गेली ग यो भैया अहाँके हम कथी कहू घरे तक गेल छलिए लेकिन घर में रह देती तब नहीं जाइते मात्र सीधा आके बहन झाड़ू लग के मार लागल हमरा अपने मने मारऽ लगल ग कि कुछो भेल ग दुनू कोई में यो भैया नहीं कुछो भेले है हम तो गेली है बैठली है आ सीधे उ झाड़ू हमरा देह पर बरसाबे के स्टार्ट कर दिल किया हमरा तो समझ में नहीं अभी ओकरा कथी भेली नहीं भेली से नहीं एगो बात कहू तो मेहमान अहाँके घरे जे दुलारी छलिए तऽ अहाँ सबके लए एते मारपीट करै छलिए यो भैया एहन बात अहाँके के कहलक हँ? आइ तकली तो ओकरा हम हाथो नहीं लगेने छे हम तो ओकरा माया करी छी बहुते ओकरा मारे के बात कोन है ले मेहमान एगो बात कहू तऽ जाले अहाँ सब नहि मारै छलियै तू झूठो के कहै छलै ग कि हमरा मारे है सब दिन तऽ कहै छलै हमरा मारे है झगड़े करे है यो भैया अहाँ नहीं जानी छियै कि अहाँ के बहिन मुँह के जोर हब आय नहीं कुछो करी छी तो एगो में दूगो लगा के अहाँ सबके कह दे हब अच्छा ई बात सब छोड़ू मेहमान आ चलू तऽ हमरा जरे देखै छी कथी करे है नहीं भैया हम नहीं जाए फेन हमरा चप्पल जूता मारो तो उहे बेइज्जती होए लागी हम ओहिया जाओ छोड़ दियो हम नहीं जाए अहाँ केला एहन बात बैसी चप्पल जूता मारती अपने मने चलू ना अब अहाँ कहै छी तऽ अहाँ बात पर जाइ छी आ फेन मारऽ लगल तब केना मारती चलू तऽ चलू तऽ देखै छियै चलू चलू जूता हम हाथे में धर केहन बात करै छी जिलेबी के कांच सब नी रास्ता में गड़ जाए पेन लिया ना तो रुकू कनी देर पहने लै छी आब पेन लिया बढ़िया जकाँ चलू चल देखै छी केना मारै छै ए इनरजीत केना है भाई ए हमर तऽ ठीक छ तू तऽ पंजाब गेल छल भैया एहि तऽ तोरा हम देखै छियै हौ चलि अयली तऽ नहि देखबह भरखर अभी अबिते छी ट्रेनसँ उतरलियै आ टेम्पू चौक तक केलियै आब ओहिसँ कहली गाछे देखे चलि जाइ छी आयो भैया कते नीक कमाई खटाई छल ग आब तऽ पंजाब में काम के सीजन एलै तऽ केला छोड़ि छाड़ि के चलि रहल अभी से तऽ कमाइ वाला के लेल काम आजादी है पंजाब में बुला कोनो आदमी भूखले न रह सके बड़ा आसान के देश हमरा उहे कनी घर के याद पड़ गेल रहलो बोला तै पर मन न लागल भागल भागल चल लेली देख भैया अभी तोर बियाह शादी कइए लेला अब जाले धिया पुता नहीं भेल है कतो मन दिल लगा के काम नहीं करबा ताले केना होता हैं काल के दिन में बालो बच्चा होता ना एकरो बारे में सोचा पड़ते नहीं हो तोरा तो मालूमे हो हमर माई के हन है शादी करके गेली बहरा कमाए लेकिन मन रहल हमरा अपन कनिए पर हम कहली कहीं दुख तकलीफ बेसी होती देत ताहि लेल भागल चलि एली कमाई के तऽ जीवन भर हेबे करे भैया जाले बहू के खूट नहीं छोड़बा ना ताले जिंदगी भर कमाई नहीं सकबा आ तोहर माई तोरा बहू के कथी कर लेते हो कते निक देखैत रहे से घरे रहे है हैं तोरा झूठे फूसे के आबे के मन छला तऽ झूठे के बहाना लगबे छ ए जेहन सेहन बोल तू जे गेल रही सार कमाए पंद्रह दिन में भगली आ कली कंपनी टूट गेले हम तो सेहो अढ़ाई महीना पहले कमा के आ हमरे बीच सिखाबे घरे न जा बहू के याद अबै छी बहू के खुट में बनायल छी हम हमरा जाहि के पड़तर तू करबा हैं हमरा त बाप कमाई है विदेश में तोरा कोन बाप कमाई छै विदेश में तो हम हमर घर हमरा घर वाली के देखे के मन कइले हम सीधा बात हम चल लेली तब तो तो ओते बात कल बोली से बात खोल के कहना कि बहू के लागी एले त झूठे के माई ऊ करे है त ऊ हम तो करे है। चल लेली तो कथी से कथी? दिल्ली तक कथी नि- तोरे सन सन कोढ़िया आदमी खाली माई के नाम बाते ना बुझे हमर माई के त नमकीन से तोरा ना मालूम हो घर में कुछो नहीं है नमकीन तू छ खराब आदमी अच्छा ठीक है जो जतरा खराब कर जाए ते ते मुंह मूड खराब कर देलक हमर घर आ जाए अब कथी करू हम घूम जाओ के की करू पिलाई रास्ता से काट देलक बुझाइए हमरा ओइ देख के जाए

आगे कला रवा बेटी तोरा सबूर संतोष छौ कि नहीं छौ आय कथी भेल माय चाउर लगावे खान में अंदाज नहीं रहे छै जे क्या गिलास चावल देबे तो सबके पुंग जता एक हंडी जे भात रीन का दूर क देली से कैला माय तीन गिलास तऽ चाउर देने छलियै तऽ भात बेसी भऽ गेलै तऽ हम कथी करियै तू करबी कथी तू तो हमरा तो नाश करे पछा लग गेल छी हाथ धोइ के पछा पड़ गेल छी आई के तो छिया ई बेटी आई घर में तो बियाह क के ली तो बाप कथी दान दे दो के पठेना छ जपन मन मर्जी करबी जे मन तू से करबी एक रति भात बेसी भऽ गेलै तऽ हम कते बजै छी माय ए तोरा मुंह लगल जवाब देबी तू हमर दादी छी कि माई छी गै आई के घर का गार्जियन छी तोरा तो धछिया ई-

लेकिन आते नहीं मारू ना माय बहुते चोट लगे बाप रे बाप हमरा बेटा का हमरा कलर मच्छर बना के धो दे धोचियाई तोरा ए घर में बास नहीं हो तो हम तोरा नहीं रखे वाला छियो निकाल घर से घर से नहीं निकालू ना तोरा ए घर से नहीं निकालियो कना के नहीं गई हैं? तू तो हमरा नाक में दम के धो देने छी निकल अपन घर में नहीं रहना है तो जा

माय तोरा पर कितने भरोसा क के एकरा ले तोरा लग छोड़ के चल गई आय, तू एकरा साथ एहन व्यवहार करै छी कहता ए छोरा तू जे हमरा कहै छी तोर बहु छौ भरोसा लायक आय हमरा टाइम से खाय ले दे तो भरसा क के तकरा कते हम धूप आरती देखबो तोरा बहु का आगे माय जब तोहर बात न रहलो टेरी तो हमरा फोन करते ना हम समझैती एकरा तू गला मारे लगली से कहता ओतबी नहि जहियासँ अहाँ गेलियै तहियासँ हमरा जने हटोरी हर हर खट खट करे सुकूनके जिनगी कहियो नहि जियो दिन दिन राति पीटे आ सब दिन गे माय कथी तोरा मन में हूँ कह न दे हमरा चल जाऊ दुनू प्राणी तोर घर छोड़ के रहबे सुख से अकेले है घर में तो कह न से हो बात रे मोगिया हवा मोग टकना बाऊ जे कुछ बाऊ के बात लगा उड़े छै अब हम छी मौगी आबा नहीं छै मोगिया हवा बाऊ जे कुछ से बात पर विश्वास करे छी हम जे कुछ से बात पर तोरा विश्वास नहीं हां आई मार लिए जे ये कनी छी से ये झूठो के कनी छै एगो बात कहता अभी जे तू मारित रहली से त हम अपना आंख से देखली ना

तोरा इहे मन हो ना कि हम दोनों प्राणी तोरा घर छोड़ के चल जाए तो ठीक हम दोनों प्राणी घर छोड़ के चल जाबे बाहरे में कमाए बा खाए न रहबू तोरा घर में नहीं ऐ सौतीन बेटी के केहनो भी हालत में घर से हम नहीं जाए देबे जब इते सौतीन बेटी हमरा घर से जेते तभी ते हमर बेटा हमर नजर से दूर भ जेते से हम होबऽ नहीं देबे तो ठीक है माई जाए छी तो अरे बेटा तोरा जो पैस पाल के हम जमान के लिए ये दिन देखेला ये बात सब सुनेला तू बुझते छी

तू ही रहले भगवी तब न जाइत रहली आ न कान तू न कान मिला के रखबी तो तोर पुतो थोड़ी तोरा दुख देतो सब काम धीरे धीरे करबे करते आइ दिन के बाद तोरा कोनो दुख तकलीफ नहीं देबो कन्या खाली हमरा से दूर नहीं होबो चल कन्या सब परिवार मिल के हंसी खुशी से रहे छी आइ दिन के बाद हम तोरा से झगड़ा कहियो नहीं करबो एको गो बात नहीं कहबो कन्या लेकिन घर से नहीं जा ठीक है अभी अबते छी पंजाब से माय बुझले भूखो लागल अब कनका देखलिए तो रास्ता में रुक गेलियो ए चढ़वा पर तब कनिया पीत चढ़त रे कनियो दिना नहीं भेले गेला आ दौड़ा लेले कुत्ता लेखा चल चढ़वा चल तू कने आबे हमरा फ्रूटी के याद पड़ गेलू के माय तोरा से नहीं सकबो बेटा चल कनिया चल एकरा चल। बुआ के पानी धलै